Darlleniad o 1 Corinthiaid. Dyma dwi'n aeddwaed frode a chwiorydd annwyl, all cig a gwaed dim perthyn i dernas Dduw. All y cof sydd dafod ddim bodoli yn y dernas sydd byth yn mynd i ddarfod. Gwrandewch, dwi'n rhannu rhywbeth sy'n ddigolegu'th gyda chwi. Fydd pawb ddim yn marw. Pan fydd yn utgôn olaf yn cael ei ganu byddwn ni i gyd yn cael ein newydd, a hynny'n sydyn, mewn chwinchwiad, bydd yn utgôn yn seinio, y rhai sydd wedi marw yn codi mewn cyrff i byth yn dafod, y ninnau sy'n fyw yn cael ein transferfio. Rhaid i ni sydd â'r corff sy'n mynd i bydru, wisgo coff fydd yn byth yn pydru. Byddwn ni sy'n feidrol yn cael gwisgo anfarwoldeb. Pan fydd hynny'n ddigwydd, bydd beth mae'n sgrisfau sanctaidd yn ei ddwaed yn dod yn wir. Mae'r warwolaeth wedi lwncau yn fuddugoliaeth. O farwolaeth, ble mae dy fuddugoliaeth di? O farwolaeth, Ble mae dy bugiad marwol di? Pechod ydy pugiad gwenwynig sy'n arwain i farwolaeth ac mae'n grym pechod yn dod o gyfraith. Ond diolch i Dduw, mae nain Harglwydd Iesu Grist wedi rannu ei fuligoliaeth gyda ni. Felly safwch yn gadarn fronur a'r cwiorydd, peidiwch gadael i ddim byd ein ysgwydd chwi, rhoi'ch eich hunan yn llwr i waith yr Arglwydd, Dych chi'n gwybod, fel unrhyw beth, wnaech chi'n arglwydd dim yn wastraff amser. Deffro ein calonnau a ddynion arnat o arglwydd i paratoi ffordd ar gyfer dyfodiad dy unig anedig fab, fel y bu i ni, a'n meddyliau wedi eu puro trwy ras a'i ddyfodiad, allu dy wasanaethu'n ffyddlon holl ddyddiau ein bywyd, trwy'r un Iesu Grist ein Harglwydd sy'n byw ac yn teyrnasu gyda Thi a'r Ysbryd Glân yr awr hon ac yn drygywydd. Amen. Caniata efynion arnat, Arglwydd trugarog, faddeuant a thangnefydd i'th bobl ffyddlon. Fel y glanhauir hwynt o'i holl bechodau, a'th wasanaethu di a meddwl tawel, trwy Iesu Grist tha'n Harglwydd sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi yn un dod â'r Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. O Dduw ein Tad, yr wyt ti'n ein harwain ni ar hyd llwybrau cyfarwydd a angyfarwydd. Dysg dy Eglwys yn ein hesgobaeth, esgobaeth ti Ddewi, Ef yw newyddion da i roddwyd i ni yn Iesu Grist ein Harglwydd a'n Gwiredwr. Gwna ni'n oleuni yn dy fyd di, ac a gyfoga ni i fod yn partneriaid yn dy genhedlaeth di, fel y bydd eraill yn dod o hyd i'r ffordd at y tŷ. Amen. Ein Tad yn y nefoedd, sancteiddia dy enw. Deleg dy deyrnas, Gwynela dy ewyllys ar y ddaear fel yn y nef. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein troseddau fel yr ŷm ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn. A phaid yn dwyn ni brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg. Oherwydd a'i ddod ti yw'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant am byth. Amen.